Uh, Mr.
Abela, you've been an, you were a member of parliament for 30 years. Um, how did it feel um, making this transition to speaker?
L-iktar ħaġa li qed nipprova nidra hija li jiena ma nħussem fid-dibattiti. Il-fatt li nippresedi l-Kamra kienet xi ħaġa li diġà esperjenzajt. Il-fatt li kont Deputy Speaker għal seba' snin bejn l-2003 u l-2010. Allura hemmhekk diġà kelli l-esperjenza l-esperjenza li niċċerja s-seduti u anki fil-leġislatura l-għaddiet kien hemm opportunitajiet fej minħabba li l-speaker u d-deputy speaker ma kienux ikunu eh, preżenti allura kien hemm il-possibilità li jiena u anki Michael Farrugia konna persu konna nippresedu l-kumitat tal-abbozzi f'ċirkustanzi fejn ma jkunux preżenti huma konna niċċerjaw. Ġifieri l-inqas ħaġa kienet kif tippresedi l-kamra, għax esperjenza kelli diġà tagħha, imma s-soltu kont imur impoġġi fil-post tiegħi fil-kamra. Illum meta nqum nitlaq il-barra, u l nħossem fid-dibattiti pereżempju. You were actually elected as an MP in this last election. What would you say to the constituents who who elected you this time round? Because obviously you had to give up your seat to become to to become a speaker. Ara, il-ħatra ta' speaker hija t-tielet l-ola kariga fil-pajjiż wara l-President, wara l-Prim Ministru. Umbat għandek l-speaker ġvija kariga li għandha importanza kostituzzjonali, għandha importanza wkoll fid-demokrazija u fit-ħaddim tad-demokrazija. Jiena ovvjament il-fatt li Kont ili dak iż-żmien kollu fil-politika u sa ċertu punt għadni għax ovvjament tagħmilha mal-membri parlamentari eċċetera eċċetera. U allura il-kuntatt man-nies dejjem kont ngħożżu u nħares 'il quddiem li b'xi mod jew ieħor dal-kuntatt man-nies inżommu. Jiġifieri ma nixtieqx li ningħalaq b'xi mod f'uffiċċju u jaf ikun hemm persuni li jixtiequ ikellmu fuq xi issue jew oħra, ħa nżomm 'il bogħod minnu, naturalment il-bieb tiegħi miftuħ għal kulħadd, kif dejjem kien fl-aħħar mill-aħħar, u lill-kostitwenti tiegħi l-ewwel nett nirringrazzjahom tal-fiduċja li tawni għadd minn darba konsekuttiva minn l-1996 sal-aħħar elezzjoni, u persważ li huma japprezzaw li l-fiduċja li wera fija l-Parlament, għax għalkemm tkun propost mill-Prim Ministru f'dal-każ imma l-Parlament kollu wera fiduċja fija naħseb in-nies japprezzaw dik il-fiduċja. Is there anything in particular you're going to miss from being an MP and what perhaps are you looking forward to most as Speaker? L-iktar li ħa nimmiss hija l-fatt li inti tieħu sehem fid-dibattiti, li inti tkun tista' titkellem anki fuq issues li dejjem kienu għal qalbek u tisma' kollegi tiegħek fil-Parlament jiddibattu, jitkellmu u inti ma tista' tgħid xejn. Naħseb li dik hija l-iktar ħaġa li nimmissja u anke l-attiviżmu fil-partit li jiena kont nimmilita fih għal numru ta' snin. Jiġifieri naħseb li inti tinqata' kompletament issa mill-politika ta' partit li ovvjament kont naħdem fih. u li tieħu sehem b'mod attiv fid-diskussjoni. Deka naħseb li ħa nimmissja. Inti saqsejtni wkoll fuq xi nħares 'il quddiem. Eh, l-ewwel nett ninsab fit-tielet ġimgħa, però kif jgħidu l-Ingliżi, I think I hit the ground running, fis-sens li mill-ewwel dħalt biex nara, anzi qabel ħadt il-ġurament, naħseb l-ewwel jumejn tlieta qabel fejn kont diġà bdejt niġi hawnhekk u nara ftit anke ħabba l-ġurnata tas-Sibt meta fetaħ il-Parlament. U mela jibdew jgħidulek fuq issues u u sfidi li l-Parlament għandu, u allura dħalt mill-ewwel għax-xogħol. Ehm, nixtieq li literally we put our house in order, hemm issues li nixtieq nirranġa internament biex aħna nkunu aktar organizzati bħala istituzzjoni. Aħna qegħdin hemmhekk għall-membri, taż-żewġ naħat tal-Kamra, u imma l-Parlament nixtieq intih daqsxejn dimensjoni aktar wiesgħa. Jiġifieri l-Parlament huwa Parlament miftuħ fis-sens li matul is-snin rajna u tajjeb li wieħed japprezza x-xogħol li wettaq l-Ispeaker preċedenti Anġlu Farrugia, fejn il-Parlament kien miftuħ li anki jilqa' fi ħdanu tfal, adoloxxenti, żgħażagħ, persuni anzjani, persuni li interesshom l-ambjent u ħafna affarijiet oħrajn, ħafna issues oħrajn li fil-Kamra, fil-Parlament, fil-bini tal-Parlament ġew u bażikament għamlu dak li huma xtaqu, joħolqu kuxjenza fuq topics differenti u hemmhekk hija l-Parlament huwa miftuħ. Però jien nixtieq li l-Parlament issa joħroġ u jagħmel reach out 'l barra minn hekk. You've mentioned this before.
What what how what do you have in mind? I've noticed you've been posting videos for example on social media. Uh, is that part of it and what else perhaps do, would you like to do? Eh, waħda mill-affarijiet hija li l-Parlament eh, m'għandux eh, fiħdanu fiħdan is-servizz parlamentari persuna jew persuni li illum jiddiljaw mal-medja. mal-komunikazzjoni, li fid-dinja tal-lum naħseb hija xi ħaġa, anke l-aħħar elezzjoni rajniha, jiġifieri all right, traditional um, campaigning baqa' hemmhekk, door to door, meetings, etc. Imma social media fuq social platforms differenti kienet verament użata minn kulħadd. inkluż minni. U allura naħseb huwa mezz ta' komunikazzjoni fejn in-nies l-iktar li jsegwu, jiġifieri n-nies m'għadhomx jaqraw ħafna l-ġurnali stampati, m'għadhomx jaraw forsi ħafna l-aħbarijiet, l-iktar tradizzjonali l-aħbarijiet ta' tmienja. Illum in-nies x'kien ifettillhom jmorru fuq social media u hemmhekk huwa l-mod fejn jaraw x'inhu jiġri. bil-mod tagħhom, bi ftit, fi ftit ħin, eh, u naħseb allura l-Parlament irid eh, jilqa għal din realtà li s-sejla magħna ftit ta' żmien. Però nixtieq ukoll li u hawnhekk irid naq iktar ħsieb fuqha ehm, minn sempliċement ħsieb li jien għandi ehm, f'moħħi imma li wieħed jikkonsulta ma' persuni li jistgħu jgħinu f'dan il-qasam u kif l-aħjar nagħmluha. li l-Parlament b'xi mod jew ieħor ikun ukoll qed jeduka lill-pubbliku inġenerali fuq id-demokrazija. Jiġifieri d-dritt tal-vot. Kemm għandna ngħożżu d-dritt tal-vot għax hemm pajjiżi, hemm reġjuni li d-dritt tal-vot għadu mhuwiex daqshekk garantit. U aħna xi kultant id-dritt tal-vot narmuh jew inkella nissottovalutawh. Li inti għandek L-għażla f'idejk. Ta' min se jiggvernak u ta' min se jirrappreżentak fil-Parlament hija deċiżjoni ċertament importanti li mhux dejjem qed napprezzawha jew inkella xi kultant nippruvaw qisu niddiljaw ittini xi ħaġa biex intik il-vot. Il-vot huwa dritt. Dritt tiegħek li tużah u ngħid jiena li huwa d-dmir tiegħek li inti tipparteċipa f'dal-proċess demokratiku. Naħseb il-Parlament hemmhekk jista' jilgħab parti importanti, speċjalment wara l-iżvilupp tal-vot 16, u allura nibdew anki imma ftit aktar ħsieb u li wieħed ikun iffukat fuq il-messaġġ

l-issue tal-barriers li jizdawru l-Parlament. Mill-aspett estetiku, il-barriers definitely huma mhux sbieħ, ġifieri. Però jiena bdejt diskussjonijiet ma' persuni li jirrappreżentaw anki l-aspett tas-sigurtà, imma rrid niddiskuti wkoll ma' periti li kienu anki involuti f'dal-proġett, ma' persuni oħrajn li anki jistgħu jgħinuna mill-aspett ta' estetika. Jien naħseb wieħed irid jagħmel l-affarijiet ċari hawnhekk għax xi kultant anki meta nisma' kollegi MPs jitkellmu u qed nipprova niltaqa' individwalment u nisma' ftit mingħandhom x'inhuma l-ħsibijiet tagħhom, hawnhekk biż-żewġ naħat tal-kamra, jiġifieri meta jgħid MP nitkellem għal żewġ naħat tal-kamra, jiena nżomm konverżazzjoni għaddejja ma' kulħadd. U u anke meta ġieni nara xi kummenti fis-social media, forsi tajjeb wieħed eh, jiċċara ftit l-affarijiet. Ġifieri hemm min jgħidlek isma' neħħu l-barriers, ok, il-barriers Ħofu li għada pitgħada nkunu f'pożizzjoni li jitneħħew. Imma ma jfissirx li hemmhekk se jkun an open plan fejn kulħadd jista' jagħmel li jrid. Jiġifieri naħseb jiena, u mhux qed nitkellem mill-aspett ta' sigurtà primarjament, qed nitkellem mill-aspett ta' dekor, tal-binja u iktar milli l-binja, dil-binja x'tirrappreżenta? Li tirrappreżenta l-ogħla istituzzjoni tal-pajjiż fejn inti għandek il-membri parlamentari li ġew mibgħuta mill-elettorat biex jagħmlu u jaqdu d-doveri tagħhom, fejn inti hawnhekk għandek anki rwol fejn dinjitarji, ambaxxaturi u persuni oħrajn minn pajjiżi differenti u anki minn Malta stess jiġu u jiltaqgħu u jagħmlu l-meetings tagħhom kemm miegħi kif ukoll ma' persuni oħrajn. U allura ma nimmaġinax li jkollna ċirkustanzi fejn neħħejna l-barriers, kulħadd jidħol bejn il fil-precincts tal-Parlament, bejn il-binjiet, jagħmel li jrid, jiekol, ipoġġi mal-art, jorqod, ilbies forsi mhux daqshekk dekoruż u ħaġa u oħra. Ġi mhux qed nitkellem mill-aspett ta' sigurtà hawnhekk, qed nitkellem mill-aspett ta' dekor li dil-binja li tirrappreżenta fl-aħħar mill-aħħar ix-xewqa tal-poplu li jibgħat membri jirrappreżentawh, tkun rispettata u allura kwistjoni ta' rispett lejn l-istituzzjoni parlamentari. But if remove these barriers then there would have to be something put in their place if I'm understanding you correct. Yes, what, do, what do you have in mind?
Ifimni, jiġu persuni u anki kumpaniji u entitajiet li jibdew bil-proposti tagħhom. Jien naħseb li tkun xi ħaġa li taqbel mal-binja u mal-estetik u tkun estetikament sabiħa li ma tkunx an eyesore għal lura f'da sens imma it's not up to me to say it's ġifieri huwa huma l-esperti li għandhom jindikaw u rridu naraw jekk inizjalment ukoll meta bda l-proġett beda jekk kienx hemm inizjalment xi ħsieb li jsir xi ħaġa f'dan is-sens imma baqa' ma sarx. Imma naħseb jiena xi ħaġa jrid isir biex wieħed ħa ngħidu hekk il-barriers miegħhom sbieħ, issir xi ħaġa iktar sabiħa imma fl-istess ħin li l-binja tibqa' dekoruża, tibqa' protetta, protetta anki f'sens ta' li ma tiġix binja li sa m'għandha l-ebda importanza, m'għandha l-ebda valur. Ehm, naħseb jien ħafna minn Maltin isifru, jaraw parlamenti barra minn Malta, naħseb żgur miegħu ma jersqux daqshekk qrib ta' l-ebda parlament kważi kważi fid-dinja,

members of the opposition who had leaned into allegations which were which, which were made against you, how how can you do, do you feel you could be impartial in the, given all of this and how are you going to approach um, this new role in, in that respect? Għara, nasib jina dejjem ġejt deskritt bħala persuna li jina bilanċjat, ġveri minni xie għat estremist. Um, kifet lek, kon deputat speaker għal seba snin, naħseb jina il-deċizjoni tiegħi li tajt dak iż-żmien Kont fuq in-naħa tal-Oppożizzjoni u kont ġejt propost u approvat mill-Kamra dak iż-żmien. Naħseb dak jitkellem għalih, jekk kontx imparzjali jew le. Fil-fatt anki dak iż-żmien kelli nagħti ċertu rulings li kienu kontra n-naħa li jiena kont nappartjeni għaliha, imma hekk kien ix-xogħol tiegħi, hekk kien meħtieġ u jiena hekk imxejt. Jiġifieri jien mhux insib diffikultà fuq l-imparzjalità tiegħi. Jiġifieri l-attiviżmu tiegħi fil sa ftit ġimgħat ilu kulħadd jafu, anki fil-kampanja elettorali stess jiena naħseb jiena iffukajt fuq il-messaġġ imma ma, ma kontx xi wieħed li żgur tajjir offert minn daw qatt ma kienu ħbib tiegħi daw l-affarijiet. Ġifieri L-imparzjalità tiegħi nuriha mhux jekk jien kontx attiv f'partit jew le, imma mid-deċiżjonijiet li nieħu. U anki fl-ewwel deċiżjonijiet li ħadt, inkluż fuq it-tqassim ta' uffiċini, pereżempju, lill-Oppożizzjoni ħassejt li kelli nagħtiha ftit aktar post minn fejn ikun jistgħu jaħdmu u għamilna ċertu tibdil f'dan is-sens li filli qabel kien kollox imur għand il-Gvern, donnu b'mod awtomatiku, Imma waħda mid-deċiżjonijiet li ħadt kienet li l-Oppożizzjoni tingħata l-inqas ftit aktar uffiċini milli qatt kellha u allura naħseb jiena dik hija xi ħaġa li tista' tiġi apprezzata mill-Oppożizzjoni li għall-inqas għandhom ftit aktar minn fejn jaħdmu f'din il-binja. Forsi biżżejjed? Le, imma għall-inqas għamilna l-ewwel pass.

You don't see that having any influence. I cannot speak.
What, what do you mean?
Iġviri, jem musta nitkellem la kontra naħu laqqas kontra oħra. Eżat, so you can't, you can't, eżat. Eh, eh, ma nistax nesprimi opinjoni tijaj. Pero, I mean, jina, xoli fil-parlament, mela, l-speaker il-lum, Forsi l-iktar ħaġa li n-nies jaraw u li jafu x'jagħmel l-Ispeaker huwa li jippresedi l-Kamra, id-dibattiti, dik iktar li tidher, eċċetera, eċċetera. Minn l-iżvilupp li l-Parlament sar awtonomu, awtonomu fis-sens ta' l-istaff tiegħu, kif jitmexxa, eċċetera, eċċetera, għalkemm għadna fl-ewwel snin tagħha, jiġifieri dejjem hemm xi ttejjeb anki f'dan l-aspett. L-Ispeaker għandu rwol ukoll issa ta' tmexxija amministrattiva, jiġifieri mhux biss, l-Ispeaker huwa responsabbli mill-binja. L-Ispeaker huwa responsabbli mill-istaff tal-Parlament u affarijiet oħrajn li huma tipo amministrattivi li dik hija xi ħaġa li bdiet mill-2016 'il hawn. Grazzi anki għall-ħidma li wettaq l-Ispeaker preċedenti Anġlu Farrugia li kien żvilupp importanti ħafna li l-Parlament ma baqax qisu issa dipartiment tal-Gvern, estensjoni tal-Gvern anki fejn jidħol l-istaff u allura qisu marbut hemmhekk. Dik ukoll sinjal fiha nnifisha li l-Parlament huwa istituzzjoni separata mill-Eżekuttiv u tagħti aktar anki poter lill-Ispeaker li li jimxi b'dan il-mod, jiġifieri ma nħossnix marbut ma' għalkemm il-kampanja tiegħi kienet mal-Partit Laburista u l-mexxej il-mexxej ovvjament ħdimt miegħu eċċetera imma jiena ma nħossnix marbut li qisni b'xi mod jew ieħor irrid nagħmel ħilti kollha biex naġevola n-naħa li jiena kont nappartjeni għaliha. Ġifieri assolutament minix minix biex inħossni f'diffikultà li nimxi b'imparzjalità għal ġid ta' kulħadd.
Drawing on your well, I'm, I have a question now, and um, I'm sure you've rec you recognize it, the, the, the, situation from your time as an MP as well. Um, one complaint about Parliament is that it tends to be slow moving.

tad-diskorsi. Eżatt.
Jiena xi kultant kien ikolli bżonn l-aktar ħin, ġifieri wieħed minn dawk li forsi kont imparla ħafna wkoll. Ara, jien naħseb hemm lok li d-dibattitu jsir kif għandu jsir. Jiġifieri jiena ma tantx jien favur li ngħidu isma' mmorru fuq il-mudell ta' tliet minuti bħal m'għandek fil-Parlament Ewropew. L-ewwel nett għalfejn? Il-Parlament Ewropew għandek 700 membru parlamentari, jiġifieri jekk ikollok imqar a small percentage of that number, ċertament l-aħħar jkollok ħafna aktar kelliema. Ma naqbilx miegħek eżatt meta inti qed li l-Parlament forsi mhux daqshekk ehm, eh, prattiku jew inkella inti użajt l-espressjoni slow moving. Il-Parlament meta jrid jaġġel il-proċessi u meta jrid jgħaġġel ċertu liġijiet, iż-żewġ naħat jilħqu kompromess, jilħqu ftehim u nassigurak li nkunu vera quick biex l-affarijiet jgħaddu. Ovvjament ikollok dawk iċ-ċirkustanzi fejn jista' jkun li ż-żewġ naħat ma jaqblux u L-Oppożizzjoni, hi min hi l-Oppożizzjoni, saret fil-passat u m'għandix dubju li tista' ssir anki fil-futur, li jtawlu d-diskorsi tagħhom u li forsi jitkellem kulħadd, which is accepted in a democracy, jiġifieri ssir barra minn Malta, jiġifieri dik apparti mill mid-demokrazija wkoll u mill-proċess parlamentari. Jiġifieri, però osservajt fl-ewwel seduti li pereżempju kellna l-ewwel eh, fuq l-aġenda kien id-diskors tal-President tar-Repubblika li huwa diskors li eh, ifassal il-programm tal-gvern. Tkellmu ħafna membri parlamentari minn żewġ naħat tal-Kamra u innutajt li isu l-average tad-diskorsi kienu 10 minutes. u tkellmu naħseb jiena fuq 60, 65 membru parlamentari, jekk mhux aktar. Jiġifieri hemmhekk ferba seduti tkellmu dan numru kbir ta' deputati miż-żewġ naħat tal-Kamra. Li naħseb kienet disciplina fuqhom infushom, anki grazzi għal WIPS li ovvjament jridu jdaħlu li jitkellem kulħadd jew jew mhix ta' li jitkellem. U allura f'erba' seduti dak id-diskors huwa l-programm tal-Gvern għad il-leġislatura, by the way, ġi mhux qed nitkellmu fuq eh, xi diskors li m'għandu sinifikat. Imma tkellmu ħafna membri. Is-soltu forsi dak li jkun jieħu aktar ħin, eċetera, imma kienu eh, aktar iffokati. Jiena li qed nisħaq huwa li l-ordnijiet permanenti, l-standing orders għandhom bżonn li jiġu riveduti. Għandna affarijiet li ilhom hekk snin twal u qatt ma mxejna magħhom hekk. Inti semmejt li jiena ili tletin sena fil-Parlament, qatt ma niftakar li pereżempju l-Kamra ltaqgħet it-Tnejn u l-Ħamis biss. Dejjem kienet tintaqa' t-Tnejn, Tlieta u l-Erbgħa, dak iż-żmien mis-sitta ta' flaxija sad-disgħa u nofs, u iktar riċenti komplejna niltaqgħu t-Tnejn, it-Tlieta u l-Erbgħa mill-erbgħa ta' waranofsinhar sas-sebgħa u nofs ta' flgħaxija. Jiġifieri, imma l-Standing Orders jgħidulek li l-Kamra tintaqa' t-Tnejn u l-Ħamis. Issa, fuq dik kulħadd jista' jaqbel li nbiddluhom. Jiġifieri, anki en update fejn kulħadd jaqbel, anki li nħarsu lejn il-mozzjonijiet li kull darba jsiru biex nirregolaw ix-xogħol tal-Kamra, u fil-fatt fl-ewwel House Business Committee li huwa dak il-kumitat li jmexxi x-xogħol tal-Kamra li huwa presedut mill-Ispeaker u għandek tliet membri min-naħa tal-Gvern u tnejn min-naħa tal-Oppożizzjoni. Hemmhekk jiena għamilt is-suġġeriment, ġala darba kien qam l-issue tal-Standing Orders, li ħa jkun l-Uffiċċju tal-Ispeaker li se jmexxi dat-tibdil. U għamilt hekk għax naf li fil-passat minkejja li kien hemm tentattivi, u se noqgħod niġġudika naħa jew oħra, ma wasalniex. U jien ma nixtieqx nerġgħu nispiċċaw bl-istess mod, għall-inqas fuq dak li huwa ovvju u dak li huwa ċar, ejja nibdew minn hemmhekk. I have a few questions regarding the composition of Parliament now. There have been discussions, uh, debates, even opinions made on the idea of having a full, full-time MPs in Parliament. Um, where do you stand on that particular issue? Ara, eh, l-ewwel dik mhux deċiżjoni li forsi l-uffiċċju tal-Speaker u l-Speaker irid jieħu. Hemm bżonn li jkun hemm As an opinion, yes, yes, I will, I will, I will tell you my opinion. Ġifieri eh, wieħed irid jara ftit il- il-bżonnijiet ta' dal-Parlament ukoll. Jien l-opinjoni personali tiegħi qatt ma kienet li għandna mmorru mill-ewwel għal full-time MPs. Jien naħseb għandna forsi nibdew noqorbu ftit ftit lejn lejn dak. L-ewwel nett hemm opinjonijiet differenti. Li jkollok xogħol ieħor f'dal-pajjiż Jgħinek ukoll biex inti tkun aktar hands on fix-xogħol tiegħek u tifhem aħjar. Mela, jekk jiena ħaddiem jien stess, jekk ħa mmur nitkellem fil-Parlament, ħa nġorr dik l-esperjenza tiegħi, ħa nġorr l-esperjenza tal-kollegi tiegħi fuq il-post tax-xogħol, għax jien ma lqtajtx bid-dinja tax-xogħol. Mela, dik hija esperjenza li jien għall-inqas jien personali ħassejt li kienet tgħinni meta niġi biex niddebatti u nitkellem fil-Parlament. Għandek membri parlamentari li forsi ma jixtiqux li jkun ix-xogħol full-time tagħhom, imma forsi ħabba l-professjoni minħabba xogħol li għandhom ikun jixtiequ jibqgħu hemmhekk. U l jista' jkun li inti ħażżomm il-bot kandidati li jistgħu jkunu validi u minħabba dan il-fatt ma jersqux. Barra minn hekk, jekk hemm min ikollu x-xewqa, jina kważi kważi it's hybrid system, jekk ikun hemm min ikollu x-xewqa li jkun a full-time MP, forsi dik għandna nersqu lejha, imma żgur li pereżempju nippruvaw noqorbu li wieħed ikollu xi ftit assistenza għax inti anki jekk inti tkunx full-time jew tkunx part-time kif qegħdin bħalissa, il-membri parlamentari, qed naqta' barra l-eżekuttiv hawnhekk, il-backbench tal-gvern allura u l-oppożizzjoni m'għandhomx is-sostenn u l-għajnuna li forsi wieħed jistenna li jkollhom. Issa, ħa naslu għaliha li kulħadd se jkollu xi ħadd miegħu u uffiċċju u ħaġa oħra, naħseb. Like the European Parliament system, I think.
Issa, imbagħad għandek oħra, il-ħlas lill-Membri Parlamentari. Illum il-Membri Parlamentari jieħdu onorarja li it's not a salary, huwa onorarja, jiġifieri ilna snin hekk, jekk se mmorru għal full-time MPs, ċertament li dak kollu jrid jinbidel. Jiġifieri jrid jinbidel kemm il-ħlas mill-Prim Ministru 'l isfel u anki l-Membri Parlamentari għax imbagħad irid jiġi rifless kollox. Jiġifieri naħseb jiena it's Easier said than done li mmorru għal full-time MPs, għalkemm jien daqsxejn xettiku li nagħmlu l-qabża minn part-time għal full-time mingħajr ma jkun hemm xi ħaġa ta' tranżizzjoni, naħseb jiena. Ikun hemm min jgħidlek isma', imma mbagħad se jkollna 79 membru parlamentari kif qegħdin bħalissa, għalkemm teknikament il-membri parlamentari huma 65. Jiġifieri mhux daqshekk iva le Hemm daqsxejn waħda xogħol in between, però l-opinjoni tiegħi biex ma ntawellekx ħafna fuqha di, hi li fil-każ għandna noqorbu għaliha b'ċertu tranżizzjoni għaliha, forsi wieħed iżid ftit l-għajnuna jew jagħti options lil ċertu MPs li jekk iridu jkunu full-time MPs ikun jistgħu jagħmlu dan.

li Malta għandha ħafna aktar MPs b'paragun tal-popolazzjoni tagħna jew tal-elettorat tagħna. Dik l-istatistika tista' tapplika wkoll, pereżempju, għan-numru ta' pulizija, li jekk inti tqabbel kemm għandna pulizija f'Malta u kemm hemm pulizija f'pajjiżi oħrajn għall-popolazzjoni, ikun hemm min jargumenta li anki s-size tal-korp tal-pulizija huwa ħafna u tista' tibqa' sejjer hekk fuq f'numru ta' affarijiet oħrajn. Però biex niffokaw biss fuq il-Parlament. Il. Jien xi kultant nissuspetta li n-nies in ġenerali, u forsi anki ċertu korpi kostitwiti, ma jifhmux biżżejjed ix-xogħol tal-Parlament. Jista' jkun nuqqas tagħna li ma nispjegawx biżżejjed ix-xogħol tal-Parlament. Mela, jekk kien hemm proposta li jkollna Parlament magħmul minn 45, dik għad tinkludi wkoll il-membri li jkunu qed iservu fl-eżekuttiv? Naħseb ir-rapport taċ-Chamber of Commerce jagħti wkoll il-possibilità ta' technocrats li jkunu parti mill-Gvern, ikollok pereżempju numru ristrett, li l-Prim Ministru jkun jista' jagħżel minn fost membri li mhumiex eletti u allura jagħmilhom parti mill-Eżekuttiv. Però il-Parlament hemm ħafna xogħol li jsir pereżempju fil-kumitati. Aħna għandna sbatax il-kumitat permanenti. Dawn ipoġġu fuqhom membri miż-żewġ naħat u allura n-numri huma li huma. Jiġifieri il-Parlament tagħna issa b'79, 65, 45, whatever, irid jagħmel ix-xogħol ta' Parlament li għandu 300 membru, 600 membru, 700 membru, jew membri inqas. Jiġifieri hemmhekk wieħed irid joqgħod attent li nkun qed nifhmu eżattament x'inhu x-xogħol tal-Parlament għax fl-aħħar mill-aħħar il-ħidma tal-Membri Parlamentari trid issir, delegazzjonijiet barra minn Malta fil-Kumitati Permanenti fil-kontribut tagħhom fil-Parlament. Issa jiena m'għandix numru partikolari, imma numru ta' 65 li ħafna drabi jinqasam more or less mhux mod ugwali ovvjament, imma bejn żewġ naħat tal-Kamra, imbagħad in-naħa tal-Gvern ikollha numru minnhom li jkunu fl-Eżekuttiv, u allura kważi x-xogħol se jaqa' fuq il-backbench tal-Gvern biex iwettaq ix-xogħol

għax ifisser li qed ikollok kandidati biżżejjed li huma tas-sess femminili u tas-sess maskili li qed joħorġu kważi b'mod ugwali u naħseb dak huwa t-trick ta' kollox inizjalment li jkollna aktar kandidati li kważi b'mod ugwali ħa jkollok jiena fejn ngħidu 50 fil-mija rġiel, 50 fil-mija nisa, u allura hemmhekk suppost ir-ratio ta' kemm jiġu eletti ħa jkun ugwali more or less. Issa d-dinja ma taħdimx hekk. Imma on paper ejja ngħidu li jista' jiġri hekk. Din id-darba f'dl-aħħar elezzjoni naħseb il-mekkaniżmu ħadem aħjar mill-ewwel waħ mill-ewwel elezzjoni. L-ewwel nett kien hemm ċertu nisa li ħassew li għandhom jikkontestaw elezzjoni. Jista' jkun li forsi il-mekkaniżmu tal-ġeneru ħassewhom aktar komdi li jersqu biex joħorġu l-elezzjoni. Kellek anki nisa li kienu kandidati u uħud minnhom anki membri parlamentari fil-leġiżlatura preċedenti li tejbu l-performance tagħhom. U allura nejtin il-mekkaniżmu l-antijow x'kien li noqorbu lejn l-40% ta' tan-nisa f'dal-każ għax l-irġiel dejjem biżnih, mhux ħażin dan numru, imma biex noqorbu li jkollna aktar rappreżentanza tas-sess femminili fil-Parlament. Did-darba robna aktar u kien hemm ċirkustanzi fej qabel kien hemm il-by-elections kollha li saru kien hemm inbeda jgħid addirittura jista' ma jkunx hemm sitta u sitta, ma jista' jkun hemm numru inqas eh, dal-mekkaniżmu tal-ġeneru. Il-mekkaniżmu tal-ġeneru skont il-liġi għandu expiry date. Issa, jalla ma jkollniex bżonn li wara l-expiry date u ġifieri jekk niftakar tajjeb liġi s-semmi 20 sena li bejħet wara nitkellmu fuq erba' elezzjonijiet ġadda u tnejn, jalla ma jkunx hemm bżonnu għax joħorġu aktar nisa kandidati u anke l-elettorat jibda jagħżel aktar in-nisa. Dejjem ħassib xi tikkritika, imma naħseb wieħed irid iżomm f'moħħu li konna ilna snin twal nitkellmu biex ikun hemm aktar rappreżentanza femminili f'dal-każ u ma wasalniex, allura kellu jsir xi ħaġa. Imma xi kultant meta tarah jaħdem tgħid, il-aħwa tiegħi, persuna li ġabet ftit voti jew spiċċat b'tant voti sabet postha fil-Parlament. In-numri jistgħu jkunu daqsxejn waħda problematiċi f'dan is-sens, imma l-iskop kien li l-rappreżentanza femminili f'dan il-każ tiżdied fil-Parlament.

affect how they would vote on something or what they could discuss in parliament, especially I suppose when it comes to back bench MPs uh, because of you know loyalty to the job and that sort of thing uh, with the government of the day. Um, do you think um, backbench MPs should hold government jobs?
Ara, ir-realtà ta' pajjiżna hija bħala pajjiż żgħir hija dik li ġifieri inti fl-aħħar mill-aħħar ma tistax iżżomm minn xi ħadd milli jikkontesta elezzjoni irrispettivament mix-xogħol jew il-professjoni tiegħu jew tagħha, u m'għandniex nagħmlu żvantaġġ ma' min huwa impjegat fis-servizz pubbliku. Ġvinti ħafna drabi kellek MPs li li diġà kienu qed jaħdmu mal-gvern, ma' xi entità tal-gvern, ma' dipartiment tal-gvern, u mbagħad at some point ħarġu għall-elezzjoni. Ħafna drabi hekk jiġri, mhux bil-maqlub. U, u allura, naħseb dawk huma għandhom ukoll id-drittijiet tagħhom bħala ħaddiema, bħala impjegati li jikkontestaw. L-importanti li dejjem jagħmlu distinzjoni bej u għandna miż-żewġ naħat, ġi għandna mill-gvern għandna mill-oppożizzjoni. Ma naħsibx li xi ħadd mill-oppożizzjoni se jitħajjar jivvota mal-gvern għax huwa impjegat tal-gvern għax inti mbagħad għandek ir-regola tal-Party Whip u likewise ma naħsibx li xi ħadd min-naħa tal-Gvern se jitħajjar jivvota kontra l-Gvern stess għax huwa forsi qed jiġi milqut b'mod jew ieħor. Ġifieri imbagħad trid tiġi mill-membri stess li jaraw li jkunu liberi li jesprimu ruħhom kif verament iħossu, irrespettivament mix-xogħol li għandhom, u li anki l-vot imbagħad ikun espress skont dik ix-xewqa tagħhom. Jiġifieri naħseb ir-realtà ta' pajjiżna hi dik li hi u ma narax għalfejn wieħed għandu jżomm ħaddiema li huma impjegati mal-Gvern milli jikkontestaw, ovvjament kulħadd irid joqgħod daqsxejn iktar attent li ma jeffettwax u ma jħallatx ir-responsibbiltajiet differenti. Fil-fatt, fil-passat, jidhirli li kien għadu Prim Ministru Lawrence Gonzi kienet għaddiet liġi fejn, ħa ngħid hekk, qed tgħin jew tiffaċilita persuni li jaħdmu mal-Gvern biex ikun jistgħu jikkontestaw elezzjoni. Naħseb dak kien pass tajjeb ħalli verament min jixtieq jagħti kontribut f'pajjiżna minħabba x-xogħol tiegħu jew tagħha ma jkunx ristrett. When it comes to the parliamentary committees, um, in, in particular the, the, the standards committee actually, um, there were proposals made perhaps to change the, uh, the, the composition of it.

Ara, jiena fuq anki proċeduri eċċetera bdejt nidħol ftit issa reċenti fuq anki l-mod kif il-Kummissarju għall-Istandards jaħdem mal-Kumitat per se. Anki fil-passat meta ħsibt ftit fuqha ma naħsibx li l-kompożizzjoni għandha tinbidel. Jiġifieri ma naħsibx li għandu jkun hemm persuni minn barra l-Parlament li jkunu fuq Kumitat li huwa Parlamentari. Jiġifieri, kumitat parlamentari għandu jkun kompost, magħmul, minn membri parlamentari taż-żewġ naħat tal-Kamra. Għadna fil-bidu ta' dal-proċess, jiġifieri l-Standards Commissioner twaqqaf ftit snin ilu, għadna fil-bidu naħseb jien ta' kif l-istess uffiċċju jaħdem, ta' kif id-dinamika bejn l-uffiċċju tal-istandards

either an argument or they'll agree that, for example, there is a, a, a, fault to be found, but then there's arguments over what kind of punishment, if, if any, there should be.
Għanna ħadna mill modell Ingliż, u l-modell Ingliż huwa li l-membri parlamentari they judge their own peers. Ġifieri issa tgħid il-Parlament Ingliż hemm aktar minn żewġ partiti fil-Parlament u forsi anki jafu jkunu aktar liberali fil-ħsieb tagħhom minkejja li qed jiġġudikaw persuna li ġej mill-istess partit, tista' tkun ukoll iċ-ċokon tagħna forsi jilgħab kontrina hawnhekk, però jien ma naħsibx li kumitat permanenti, kumitat parlamentari għandu jkun kompost minn persuni li mhihomx membri parlamentari. Inti saqsejt fuq persuni li forsi jistgħu jkunu ma nafx indipendenti. Jiena ma naħsibx li hawn xi ħadd li huwa indipendenti fil-ħsieb. Mhux qed ngħid li m'hawnx xi ħadd li forsi ma jħossu marbut mal-ebda partit, dik issib minnhom. Imma b'xi mod jew ieħor dejjem se jkun hemm a bias xi mkien, jiġifieri issa jista' ma jkunx politiku, jista' jkun ta' natura oħra, imma li jkollok persuna li tgħid isma' dan indipendenti, eċċetera, allura finalment irridu naslu għall-ġudizzju. U naħseb li by time forsi jkollna ftit aktar kuraġġ li nagħrfu fejn wieħed jew waħda naqas jew naqset u li ngħidu isma' kien hemm nuqqas, ejja nirrikonoxxu n-nuqqas u ejja naraw kif naslu għal soluzzjoni. Dak jiġi biż-żmien b'aktar maturità. Ovvjament il-fatt li jkollok tnejn u tnejn, the buck stops here imbagħad u f'da ċirkustanzi jkolli nieħu d-deċiżjoni li meta niġu għaliha mbagħad

li min-naħa tal-Gvern ma jappuntax Ministri jew Segretarji Parlamentari fuq dan il-Kumitat. Naħseb il-Gvern kapaċi jsib membri mill dak li jissejjaħ il-backbench biex għall-inqas, at face value għall-inqas, li ma jkollokx Ministru jew Segretarju Parlamentari li qed jiskrutinizza n-nefqa tal-Gvern. Imma jkunu backbenchers miż-żewġ naħat tal-Kamra, eh, f'dal każ minn naħat tal-Gvern, li jkunu qed iservu dan il-Kumitat Parlamentari partikolari li huwa iċċerjat minn membru tal-Oppożizzjoni bil-Gvern ikollu l-maġġoranza fl-aħħar mill-aħħar id-demokrazija hija li l-Gvern ikollu l-maġġoranza eh, fil-kumitati kollha bl-eċċezzjoni tal-standards li huwa tnej u tnej. Eh, il-mod kif jaħdem mbagħad il-Public Accounts Committee jiena Nista' ngħid li tul is-snin ukoll kont inkun f'laqgħat tal-Public Accounts Committee għalkemm ma kontx membru per se ma ġieli kont nidħol bħala membru sostitut f'dal-kumitat. Naħseb dal-kumitat forsi mingħajr ma ninstagħmel qed niġġudika, ma nixtieqx li ninstagħmel qed niġġudika, imma naħseb dal-kumitat jista' jintuża aħjar. X'inhu l-iskop ta' dal-kumitat? L-iskop ta' dal-kumitat mhux li nippruvaw insibu xi ħtija, xi skandlu eċċetera eċċetera. Jista' jkun li naslu għal hemm, imma primarjament huwa li jkun hemm skrutinju fuq in-nefqa pubblika u kif din nefqa pubblika tista' titjieb, tista' ssir aħjar, tista' tkun aktar kontabbli. Li nagħmlu seduti interminabbli nduru fuq l-istess suġġett eċċetera, li qed niddiskutu allura anki rapport li jkun għamel l-Awditur Ġenerali għax hemm interface mill-qrib ħafna mal-Uffiċċju tal-Awditur Ġenerali, il-membri jistgħu jitolbu l-Awditur Ġenerali jibda investigazzjoni u mbagħad jiddiskutu dik l-investigazzjoni. L-Awditur Ġenerali jagħmel rapporti u l-membri jiddiskutuhom. Pereżempju, jien għalija rapport li forsi għandu jingħata aktar importanza huwa r-rapport il-kbir insejjaħlu jiena tal-Awditur Ġenerali li jagħmel analiżi tan-nefqa fil-ministeri tista' tgħid kollha u f'numru ta' dipartimenti. Hemm għalfejn indumu ħafna biex niddiskutuh? Jew hemm għalfejn li forsi ma tantx intuh importanza? Jien nemmen li għandna ntuh aktar importanza għax nistgħu nagħmlu differenza fl-affarijiet iż-żgħar u fl-affarijiet ta' kuljum. Mhux dejjem ikunu żgħar. Per eżempju, dal-aħħar poġġejt fuq il-medja tal-Kamra rapport li huwa update tan-nefqiet li saru fil-passat, fejn l-Awditur Ġenerali għamel follow-up tar-rapporti tiegħu stess biex jara jekk ir-rakkomandazzjonijiet ġewx implimentati jew le. U hemmhekk naħseb jiena l-Kumitat irid ħa ngħid hekk, jirrikonoxxi fejn sar titjib, fejn ir-rakkomandazzjonijiet ġew implimentati, u mill-banda l-oħra jgħid isma' dan għalfejn ma ma wettaqx ir-rakkomandazzjonijiet u forsi anki jsejjaħ quddiemu lil entità, dipartiment, whatever, u jgħid isma' ir-rakkomandazzjonijiet ma sarux, x'in ir-raġuni biex wieħed ikun aktar effettiv anki ħalli x-xogħol tal-Awditur Ġenerali jkun ukoll aktar effettiv. Ovvjament nifhem li jkun hemm ċertu topics li jqajmu aktar interess, kemm ta' natura pubblika, forsi anki l-interessi ta' partit jew partit ieħor, però naħseb jien għandna niffukaw ftit aktar fuq ix-xogħol partikolari, mhux qed ngħid li dawk ma jsirux, imma forsi jsiru fi żmien aktar raġonevoli.

Mistoqsija tiegħek, il-kriterji x'inhuma? U x'inhu r-rwol tal-Ispeaker? Ir-rwol tal-Ispeaker huwa li josserva u jimxi mal-Istanding Orders. Issa, ħafna drabi Standing Order 13 li huwa l-Standing Order li membru jista' jitlob dibattitu ta' natura urġenti għandu tliet kriterji. Ħafna drabi l-kriterju tal-urġenza huwa dak li iwaqqaf dibattitu taħt din l-ordni permanenti milli jsir. Għaliex? Għax l-urġenza xi kultant ma tkunx hemm. L-Ispeaker Farrugia fil inti semmejt li kienu kontroversjali, eh, fil-rulings li ta' kien korrett. Tantu hekk li naħatu l-oppożizzjoni ma ċċelenġawx bil billi jagħmlu mozzjoni fil-Parlament biex ikun jista' jiġi eh, mibdul dak ir-ruling, jiġifieri l-ispeaker huwa marbut f'dan il-każ għax għandek tliet kriterji taħt Standing Order 13 u ħafna drabi l-uniku kriterju li mbagħad teħel fuqu huwa l-urġenza. Mela, fuq materja jekk hux ta' interess pubbliku jew le, iva, hija ta' interess pubbliku, hija materja ta' importanza nazzjonali, iva, imma mbagħad l-urġenza li twaqqaf ix-xogħol tal-Parlament biex tiddiskuti dik qabel kull xogħol ieħor, hemmhekk dejjem neħlu fuqha. Ġifieri, jew se nbiddlu l-mod kif niġġudikaw talba għall-urġenza. Inkella kull talba oħra għall-urġenza kważi kważi tkun ma tistax tagħmilha. Niftakar darba però kien hemm każ kien ħa jsir proġett quddiem il-Konkatidral ta' San Ġwann fejn l-Awtorità tal-Ippjanar dak iż-żmien kienet se tiddeċiedi fuq dak il-permess. Ara hemmhekk l-urġenza kienet importanti għaliex? Għax il-Parlament ried jiddiskuti qabel l-Awtorità tal-Ippjanar tiġġudika dak il-permess. Ġifieri hemmhekk l-urġenza kienet evidenti. U fil-fatt naħseb imbagħad iż-żewġ naħat laħqu ftehim li jsir id-dibattitu fil-fatt għax naħseb anki l-Ispeaker dak iż-żmien kien kważi marbut li anki l-urġenza kienet hemmhekk. Ġifieri issa jekk għandniex nibdlu l-affarijiet jew le, wieħed irid jara anki meta nkun qed nagħmlu l-review u jew l-update tal-standing orders, però b'mod ġenerali nħoss li l-Oppożizzjoni fit-talbiet tagħha jew inkella dawk id-dibattiti li hi tkun tixtieq, inħoss li għandha tingħata l-ispazju tagħha. Issa kif ħa nagħmluh? Irridu nkunu bil-għaqal, jien fl-opinjoni tiegħi anki l-Gvern jaqbillu li jekk l-Oppożizzjoni għandha ċertu topics li tixtieq titkellem fuqhom Ma għandux ikun hemm oġġezzjoni għal dan. Forsi għada pitgħada, anki meta nkunu qed nagħmlu review ta' l-Standing Orders, jista' jkun li hawnhekk jilgħab rwol aktar importanti l-Ispeaker tal-Kamra fejn jieħu ċertu deċiżjonijiet li jekk iħoss li l-Oppożizzjoni għandha tingħata ħin aktar biex tqajjem suġġetti tagħha, insibu l-modi kif nagħmluh. Hemm Parlamenti oħrajn li jsiru dawn l-affarijiet. U naħseb jiena b'mod moħħ miftuħ għandna niddiskutu għall-inqas daw it-tip ta' affarijiet. Imma jekk ikun hemm talba biex nwieġeb mod sħiħ għal dak li qed li inti. Taħt ordni permanenti 13 fejn wisq probabbli se neħlu fuq l-urġenza, jien ma jkollix alternattiva oħra ħlief li niddeċidi kif iddeċidew speakers ta' qabli, inkluż Anġlu Farrugia u oħrajn, li xi kultant l-urġenza ma tkunx hemm allura l-Parlament jibqa' għaddej bix-xogħol tiegħu.
Thank you very much, Mr.
Speaker.